Se l'espino non pico quan nais, a penos que pico jamai. Adiu, plavenguts a l'Infòc. Aicesto es la soleta citacion lengo nòstro que fa Michel de Montagno dins sos ensatges, que venon d'èstre revirats al catalan.

Emau pas lo fanatisme, aquel fanatisme que te vòl mostrar coma simple çò que vertadièrament es complèxe. Entenguèt qu'un òme onèst pòt pas causir totjorn entre doas opcions. Sa pròsa es plena de citacions latinos, italianos e grègos, mas, paradoxalament, aquò es pas un exercici de pedanteria, senon de modèstia. Per de qué tornar a dire e piéger çò qu'abans aja dich melhor qualqu'un mai? Vos regale una sentència. Lo matrimòni. Retipa un agavio. Los ausèls del defòra se desespèron per i dintrar, mas los de dedins se desespèron per ne sortir. La vida. Los ensatges de montanha, lo primièr gran occità francimandejat, son estats revirats al català per Vicent Alonso, en dos volums, e son estats publicats per l'editoriala Proa. Conèissi pas l'occitanofil e sieu català, sieu alemand, japonés, qu'escotèt pas jamai la frasa E per de qué aprenes occitan? A qué servís? Frasa immediatament afortida per aquelo autre que ditz, Aprendriás puslèu l'anglés? Mai utile? Indefectiblament, e paradoxalament tanben, aqueles dues frasas son prononciadas per de tipes que te parlan pas l'anglés. Tot bèth just, tot bèth just sa lenga, e a pauc mai. Mas ara, miracle, aqueles occitanofiles an l'argumentacion definitiva per se far valer. Una argumentacion que demòstra que l'occitan es venguda lenga bèla, Pas en pr'amor de Mistral, pas en pr'amor de Bodó, ni mai los trobadors. L'occidà servís per çò que servís per vos balhar mon èdo. Lo guid de sindic d'Aran vos o va contar. L'escotan.
Non vos a de díder que aué un dia en que lèu toti èm, o èn, diguem-ne, era opcion de insistir en que lo que cau apréner inglés, que i age gent que hèsquen un esfòrç

e des dera perspectiva de lo que podrie èster quauquarren estrictament epic, tà pòca ibertat, ei a díder, pensi que ena gestion que s'an hèt en aguesti ans passadi, però tanben des perspectives qu'auem de futur en occitan e ena Val d'Aran e en Catalonha a un futur prometedor. Calerie sajar que tanben siguessen er aute costat ena Occitània grana,

Lèu lèu es dubtes qu'auem i s'auran pro gent pro preparada des deth punt de vista lingüistic tà realment assumir eth, diguem-ne, tot eth volum de trabalh que pòt aparéisher ath torn dera nòsta lengua en aguesti ans que vien. Per tant, pensi que era gent qu'auetz hèt ua opcion, tanben des deth punt de vista professionau, auetz hèt ua bona opcion, dedicar-pos aguest temps a apréner era lengua.
Legisi de solitud al quatrèn de pagina, qu'ei tenguda com ua des òbres mèstres de la literatura catalana de toti es tempsi. Solitud conta eth trajècte vitau e espirituau d'ua hemna, Mila, en mon rurau, en tot contrapausar era realitat des valhs damb er idealisme dera nauta montanha. Era protagonista comenci un procès d'autoconeishement que l'amiarà a trapar ena solitud era fòrça entà trincar tamb es convencions deth sòn mon quotidià. E çò que ditz pas lo quatrèn de Pagino es qu'ei s'èstes lo còp primièr qu'un òbro literario lungo e complètzo es estat revirado en aranés. Linfòc n'a parlat ambe l'arrevirairo. L'escotan.
E ben, jo sò Maria Vergés, ara que acabi de revirar era novèla Solitude de Víctor Català ar aranés.

deth catalan ar aranés. Damb açò, era bèla editorial Pagés Editors se met en contacte damb era institucion tà demanar aguesta subvencion e parle damb jo entà que revira aguesta prumèra òbra damb era intencion de generar ua biblioteca de classics en aranés. A compdar d'aquí, o açò vos parli de hè un an e miei,

E cal pensar clavar. I a una mòstra interessanto que va clavar lèu. Duos mòstros. I ve Yves Tanguy e lo mond de l'objècte català a la lutz del surrealisme. Duos mòstros que cal veire conjuntament, al MNAC, Musèu Nacional d'Art de Cataluña, al Pargue de Montjuïc, fins lo 13 de janièr de 2008. Lo pintor Yves Tanguy foguèt un dels pintors surrealistas màgers, nascut en París en 1900 e mòrt en Woodbury, Connecticut, En 1955. M'anàs dire que son òbra retípo la de Dalí. Nani! L'òbra de Dalí retípo la de Tanguy. Simplement Tanguy s'impliquèt pas brico en vendre son òbra. Quitòment aguèt pas de merchant. Mas cal dire que foguèt Tanguy lo primier que de la ment ne faguèt païsatge. La mòstro que nos arribò tota, des Estats Units, amasso 200 òbras, dont 50 pinturas. L'autre mòstro, vos parlo de l'objècte surrealista o català de las annados trenta. Sencanta òbras de Dalí e Miró, mai que mai. E tanben de Cristòfol, de Cristòfol, Marianello, Ferran, Clavé, Serra, Sans e La Moya. De la pas mancar. E aquò es tot. Vos disi Bon Nadal a totes e Bon Annado plagranado acompanhado. L'informacion en occitan seguís dins Sòctavenet, Radio País, Radiolenguadoc.com e dins las imesius Aranesos de Catalunya Ràdio. Al còp que ven!